Mela storja oħra li xtaqt naqralkom illum, meħuda mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Asa, jisimha It-Tfajla tal-Biljetti. Ftit ilu kont għaddej minn triq fejn hemm kumpless taċ-ċinema u billi kien is-Sibt filgħaxija kien hemm ħafna nies, l-aktar żgħażagħ, qegħdin jestennew biex jaqtgħu l-biljetti. U dan fakkarni fi ġrajja ta' żmien żgħożiti. Fi żmieni ċ-ċinema kien l-aktar mod ta' divertiment popolari speċjalment nhar ta' Ħadd u fil-jiem xitwin. Għal ħafna nies, il-ħarġa ta' nhar ta' Ħadd kienet mistennija. Kienu jbiddlu biex imorru ċ-ċinema u tista' tgħid iċ-ċinemajiet kollha kemm fl-ibliet kif ukoll fl-irħula kienu jkunu mimlijin daqs bajda. Jekk ma taqtax minn qabel, ma kontx tilħaq post Ħafna kienu jmorru jaraw xi film fiċ-ċinema tar-raħal tagħhom għax inqas problemi ta' trasport. Iżda fiċ-ċinemajiet tal-belt kienu jmorru ħafna nies u Triq ir-Repubblika kont tistħajjilha baħar ta' nies għall-ħabta tas-sitta hekk kif dawn ikunu deħlin biex imorru jaraw il-film f'xi wieħed miċ-ċinemajiet li kien hemm fil-belt. Iċ-ċinema kont inħobbu u għadni. Illum ma mmurx daqskemm kont immur meta kont żagħżugħ għal ħafna raġunijiet, imma meta kont żagħżugħ ġieli mort nara żewġ films f'ġurnata. Kont inħobb immur tal-aħħar li kien jispiċċa ftit qabel ma titlaq l-aħħar karozza mill-belt lejn ir-raħal. U mhux l-ewwel darba li tliftha u kelli nimxija sad-dar. Jiena u ħbibi konna mmorru naraw film kull nhar ta' Ħadd u ġieli anki fost il-ġimgħa. Mit-Tnejn konna nibdew nippruvaw niftiehmu liema film se naraw u min minna se jidħol il-belt biex jaqta' l-biljetti għal kulħadd. Mhux l-ewwel darba li ma daħal ħadd jaqta' u allura l-Ħadd filgħaxija konna nidħlu il-belt ftit kmieni aktar mis-soltu biex infittxu lir-raġel tar-raincoat. kif konna ngħidulu, u minn għandu nixtru xi biljetti bil-black market. Dan kien jixtri qabda biljetti u joqgħod f'post strateġiku fejn seta' jsibu kull min kien irid jara xi film u lest li jħallas ftit aktar milli suppost. Ma naħsibx li kien jaf jikteb u jaqra, għax kien jagħraf il-biljetti ta' liema ċinema huma Billi kien iqiegħdhom f'xi but partikolari tar-raincoat. Kien fih karattru u xejn ma konna nħabblu rasna li konna nħallsu ftit soldi aktar biex nieħdu l-biljetti. Bil-ftit li kien jaqla' kien ikollu biex jixtri xi ftit pastizzi u jieħu tazza tè minn ħanut li kien hemm qrib iċ-ċinema. Ngħid għalija dawn il-karattri minn dejjem kienu jaffaxxinawni u għadhom sal-lum. Għax wara kollox huma dawn it-talin li jagħtu ftit kulur lill-ħajja kultant monotona u sterjotipizzata li ngħixu fiha. Imma issa ħalli niġi għall-ġrajja li semmejt fil-bidu. Kelli ħabib li daqsi kien iħobb iċ-ċinema. Konna mmorru flimkien u billi kien jiddejjaq imur jaqta' l-biljetti, kont immur jien. Imma ġie żmien meta dan beda joffri, kważi jinsisti, li imur jaqta' l-biljetti hu. Ma stajtx nifhem x'kien tah, imma mbagħad innutajt li dan il-ġenn kollu kien għal ċinema partikolari li kien hemm fil-belt. Issa beda jidħol il-belt kuljum u tgħidx kemm rajt films li ma kellix ħsieb li nara għax kien iġenninni hu biex immorru. Darba staqsejtu, Dan x'tak? Huwa ħares lejja, tbissem u qalli, Li se ngħidlek żommu għalik. Jien wegħdtu li nagħmel kif xtaq. Imxi miegħi, qalli. U beda miexi lejn iċ-ċinema li tant kien iħobb imur fih. Hekk kif wasalna, qalli, X'jidhirlek minnha? Minn min? staqsejtu. Dik it-tfajla. Jien ma ntbaħtx għal min kien qiegħed jgħidli u bdejt inħares madwari. Kien hemm aktar minn tfajla waħda qrib tagħna u ma stajtx nifhem għal min kien qed jirreferi. Liema waħda? staqsejtu. It-tfajla tal-biljetti, qalli, wiċċu jixgħal bil-ferħ. Mhix ħelwa jew? kompla. Jien ħarist lejha. Kont rajtha kemm-il darba, iżda qatt ma tajt kas wisq tagħha. Tabilħaqq li kienet sabiħa. Forsi ma kinitx it-tip li kienu jogħġbu lili, imma kienet tfajla ħelwa ħafna. Kemm nixtieq nibda noħroġ magħha, stqarr miegħi. Għidilha, għedtlu jien. Nistħi, qalli. Imma jekk ma turihiex, din mhu se tkun taf qatt li inti għandek grazzja magħha, komplejt nargumenta jien. Imma la nistħi, nistħi, reġa' qalli. U dakinhar bla ħsieb ta' xejn dħalna naraw film. Ħabibi baqa' jmur f'dak iċ-ċinema, daqqa biex jaqta' l-biljetti, daqqa biex ta' parsi jsaqsi xi ħaġa lil dik it-tfajla, u xi kultant konna mmorru faċċata biex hu jkun jista' joqgħod jitpaxxa biha mill-bogħod. Imma kien kuntent. Għax kultant il-bniedem ikun aktar kuntent meta jkun qed jixxenna għal xi ħaġa sabiħa u l-ħolma biss li xi darba għad tkun tiegħu taf tagħmlu kuntent. U ħabibi hekk kien. Naħseb li kien jippreferi jibqa' kif kien, jgħix fil-ħolm, bit-tama, milli jagħmel il-mistoqsija li t-tweġiba tagħha wara kollox setgħet tkun le. Kien jgħix għal dawk il-mumenti li fihom kien jara wiċċ it-tfajla. Xagħarha iswed tuta, għajnejha kbar u sbieħ, u xofftejn qishom impittra mill-aqwa pittur. Jekk xi darba ma jergħix għax ma għax ma tkunx daħlet xogħol, kien jagħmel il-bully u Alla ħares min ikellmu. Jien biss kont naf minn xiex kien għaddej u kont bdejt nitħassru għax kont naf li issa kien tilef rasu warajja. U darba ġara dak li qatt ma konna nobsru, la jien u wisq anqas hu. Kont dħalt il-belt biex nixtri ġakketta għax dik is-sena kienet qiegħda tagħmel kesħa mhux tas-soltu. Kif kont dieħel minn Triq ir-Repubblika, dak iż-żmien magħrufa bħala Strada Rjali, niltaqa' ma' ħabibi. Kien jidher ħqajjien, wiċċu isfar mewt, u ma ridtx wisq biex nintebaħ li kien ġralu xi ħaġa. kien qisu li skantat u bilkemm induna bija. Hawn! waqqaftu jien hekk kif għadda minn ħdejja mingħajr ma waqaf. Lanqas kont rajtek! qalli. Ġralek xi ħaġa? staqsejtu. Iva, weġibni, għajnejh mimlijin dmugħ. Mela x'ġara? Illum ħadt l-akbar xokk ta' ħajti, qalli minn taħt l-ilsien. Imxi mmorru nieħdu kafè xi mkien u għidli kollox, stedintu jien. Kienet kesħa xxoqq il-għadam u ħsibt li jkun aħjar jekk immorru xi mkien għall-irdoss. Ħabibi kien qed jirtogħod mhux biss bil-kesħa li kienet qed tagħmel imma wkoll b'dak li kien għadu kif ġralu. Ma qallix le. Dħalna f'każin tal-banda fejn ġieli konna mmorru nilagħbu l-billiards u poġġejna bilqiegħda fil-bar. Ordnajt żewġ kikri kafè u xi pastizzi u lestejt ruħi biex nisma' x'kien ġralu ħabibi. Illum dħalt il-belt ftit kmieni aktar mis-soltu u mort ħdejn iċ-ċinema biex nara x'films ħerġin il-ġimgħa d-dieħla. Kif kont hemm, tieqaf karozza u minnha tinżel dik it-tfajla tal-biljetti. Kif taf, jien qatt ma kont rajtha barra fit-triq għax dejjem rajtha b'dik il-kaxxa bil-qiegħda fuq dik il-banketta għolja. u kif rajtha inħsadt. Kważi ħassni ħażin. Dik it-tfajla, dik it-tfajla ma timxix! Saqajha qosra, qosra qishom Kien hemm missierha magħha li għenha tinżel u refagħha sakemm daħħalha fil-kaxxa fejn taqta' l-biljetti. U hawn waqaf. Ma felaħx jitkellem iktar. Il-ħolm kollu li kellu għeb u t-tfaċċat kies ħa silġ quddiem wiċċu, ir-realtà kiefra. Ma kontx naf x'ħa naqbad ngħidlu, u biex inkun għedt xi ħaġa, lissint is-soltu espressjoni li nużaw meta nisimgħu b'xi ħaġa li xejn ma tkun sabiħa. Jiddispjaċini, imma m'hemm x'tagħmel. Għandha wiċċha tant sabiħ! qalli. Veru, imma d-dinja hekk hi. Dakinhar insejt il-ġakketta u bqajt ma' ħabibi sakemm morna lura lejn id-dar. Kien ħadha bi kbira wisq u għal żmien twil ma setax jiġi f'tiegħu. Imma ż-żmien ifejjaq u ħabibi nesa kollox meta dik it-tfajla ma deritx iktar fil-kaxxa tal-biljetti. Wara kont sirt naf li kienet sabet xogħol aħjar f'waħda mill-fabbriki li kienu qed jiftħu dik il-ħabta. Kiefra l-ħajja. Kiefra l-imħabba meta ma tilħaqx il-milja tagħha.